Salut, schéin Chrëschtewelt, ech sinn de Marc, als de Joël. Mir schwätzen haut iwwert e ganzt, ganz, soen ech mol, bësse kontrovers oder diskutéiert Thema, nämlech d'Gebet. Do géif ech dech elo froen, Wat ass iwwert ee Gebeet a firwat maache Chrëschten dat? Ech mengen, mär hu vill falsch Virstellunge vu wat Gebiet ass. Fir d'éischt emol, bieden, dat Wuert wat mer benotzen, heescht eigentlech, kënnt vum Wuert bitten op Däitsch oder och Op Lëtzebuergesch seet een och, Kéint ech dech eppes bieden? Also dass Wuert am Lëtzebuergesch, dat gëtt een net dat selwecht Wuert, gell? Also et geet dorëms, een aneren eppes ze froen, wat ee gären hätt. An dat Wuert ass net schlecht, well jo, dat ass, wat Gebiet ass, mee et ass och vill méi eigentlech. Wat ass bieden? Ganz banal gesot, bieden ass mat Gott schwätzen. Ech mengen, dat ass déi. banaalsten Aart a Weis, wéi ee Biede kann erklären. An ech hunn dacks déi Fro, kréien déi Fro gestallt, Wéi soll ech bieden? Wat ass dat do an dat do? Ass dat falsch gebiet? An ech mengen, dat ass eppes, wat mer haut kënnen e bëssen drop agoen. Ech géif elo schonn, Spoiler Alert, soen, Nee. Et kann een net falsch bieden, géif ech elo mol einfach esou soen. Uff. Yes, Mann. Mee dorop kann een nach méi déif agoen. Wat ech mengen ass, wat wat ee kann maachen, wou villäicht als falsch biede gesi gëtt, ass wann ee sënnlos biet, also ee Gebiet mécht, wat eigentlech komplett sënnlos ass, also keen keen Zweck huet. Mee dorops komme mer e bësse méi spéit nach. Wa mer zu deem kommen, zu där Fro, Wéi soll ech bieden? a besonnesch, wéi s du gesot hues, eben eist chrëschtlecht Gebiet, da wéi mär Chrëschten dat esou gäre maachen, ass, kucke mer an der Bibel an kucke mer op dat, wat de Jesus gesot huet. A genee déi Fro, dat ass déi logeschst Plaz an der Bibel, fir kucken ze goen, genee déi Fro huet nämlech de Jesus erkläert, wou hien eng Priedegt gehalen huet, eigentlech d'Priedegt vum Bierg nennt een dat, oder och Bergpredigt op Däitsch, wou hien iwwer ganz vill verschidde Saache geschwat huet. Eng Priedegt, déi souguer Net-Chrëschten averstane sinn, datt et eng immens interessant moralesch Léier ass. An dat hu mer zum Beispill am Matthias stoen, dat ass ee vun den Evangelie wou iwwer dem Jesus säi Liewe schwätzen. An do hu mer am Matthias Kapitel 6 fänkt dat un. A genee esou fänkt eben dee Vers un, dat ass Matthias 6, 9 bis ech menge 15, dat gesi mer dann. Hie fänkt un, de Jesus, mat, Esou sollt dir bieden, Doppelpunkt. Also méi easy kréie mer et net gemaach, ne? Also de Jesus selwer seet eis, wéi mer solle bieden. An da kënnt eben dat Gebiet, wat, mengen ech, och vill Leit kennen, dat ass dat, wat mer d'Vater unser nennen. Dat kënnt mer iergendwéi bekannt vir, oder? Voilà, ech mengen, dat hu mer schonn iergendwéi schonn eng Kéier gebiet, vläicht eng Kéier an der Kierch héieren. Heiansdo och an der Reliounsunterrecht, heiansdo, ech weess net, ob s du dat och has. Ech hat dat tatsächlech an ech denken och ze wëssen dat ech dat Gebet misst auswenneg léieren. Ah ja ok, an fir déi meescht Leit.
Soulang ass et net dann ass et nach einfach. Mir haten e Reliounsproff dee gesot huet, wann ech era kommen da stitt der op an da biet der d'Vater Unser. Wow ok, also sou streng war et bei mir net, awer jo. War nach e bëssen ee vum ale Schlag, soen ech emol. Ech giff dat Gebiet gären eng Kéier virliesen, an da kënne mer e bësse méi drop agoen. Eise Papp am Himmel, gehellegt sief däi Numm, däi Kinnekräich soll kommen, däi Wëlle soll geschéien, wéi am Himmel, esou och op der Äerd. Gëff eis haut eist deeglecht Brout, a looss eis eis Schold, esou wéi mir och deenen dat erloosse wat si eis schëlleg sinn. Féier eis net an d'Versuchung, mee erléis eis vum Béisen. Dir gehéiert nämlech d'Kinnekräich, d'Muecht an d'Herrlechkeet fir ëmmer an Amen. Amen.
Voilà.
Genee. An ech giff da soen, Marc, wann s du elo frees, wéi sollt ech bieden, da ginn ech dat einfach rem all Owend beim Betz. Maachen ech dat.
Wëss de dat, an dann hues de gebiet.
Ass dat elo eng Fro u mech? Hie dat ass eng Fro un dech. Ok, ok.
Bah, ech géif dann zréck äntweren an ech géif dann mol esou behaupten, datt Jesus ons dat u sech als e Mustergebet ginn huet, als eng Virlag. Tatsächlech ass et esou, datt mir net mussen esou bieden. Jesus wollt ons just domat eng Virlag ginn. Esou hunn ech dat mol verstanen an. Dat ass genee Dat ass genee dat. An et kann een och e bëssen dorop agoen, wat dat ass. Also fir d'éischt emol, dat Gebiet ass esou opgebaut, wéi mär eigentlech zu Gott sollen a kënne schwätzen an zu Him kommen. Also et fänkt eigentlech un mat Luef. Ehm virdrun hat ech d'Fro gestallt, ja gutt, wat ass, wat ass den Zweck vun dengem Gebiet? An ech menge meeschtens, och dat wou dat Wuert hierkënnt, bieden, ass, ech giff gäre Gott eppes froen. Genau, also wéi s de jo soos, dat Wuert Gebiet, also et tendéiert schonn Richtung no eppes froen, iergendeen dono bieden. Yes.
Ehm. Mee sou wéi s du mir dat erkläers, ass et awer nach iergendeppes aneschtes. Hm, well ech mengen, et ass jo och logesch, wann ee seet, ech hunn eng Verbindung zu engem, deen e Gott ass, dann froen ech dee fir Saachen. Jo. Mee an deem Gebiet hei ëm Saache froen ass eigentlech relativ wéineg. Et, dat fänkt un, dat Gebiet, mat Luef. An dat fänkt dowéinst domadder un, well Gott ass, jo, Eisen Papp am Himmel ass mir hunn eng déif perséinlech Bezéiung mat him, mee hien ass awer och Gott an ech mengen besonnesch an deem a Lëtzebuerg wou mir opgewuess sinn ass dat eent dee Gott dee Papp ass an dee Léift ass deen eise Kolleeg ass ass vill méi staark ginn wéi deen deen awer och Gott ass, deen alles gemaach huet an deen et verdéngt, vun eis gelueft ze ginn. An dowéinst fänkt et och zum Deel domadder un, nodeems et, wéi gesot, ufänkt mat deem eise Papp am Himmel. An do ass déi Saach, wou ech eigentlech déi lëtzebuergesch Iwwersetzung ganz gären hunn, well hei steet eise Papp am Himmel an net wéi am Däitschen Vater unser. Well dat Wuert, wat hei am Originaltext benotzt gëtt, natierlech ass d'Bibel net op Däitsch an och net op Lëtzebuergesch Original geschriwwen, mee dat Wuert, wat hei benotzt gëtt, hä? A wéi enger Sprooch dann? Also dat heite elo Neit Testament am Algriicheschen, mee dat Wuert, wou hei benotzt ginn ass fir Papp oder Vater, ass Abba, an dat ass eigentlech aramäesch, an dat ass eigentlech een Ee Wuert wat s de fir däi Papp benotz, wat ee léift Wuert ass. Also am Däitsche wär dat zum Beispill Papa. An op Lëtzebuergesch kéint een och Papa soen.
Mee mir hunn am Lëtzebuergeschen eigentlech kee richtegt Wuert wou Vater ass, ne. Also dat ee formellt Wuert Vater hu mir eigentlech net, also benotze mir eis Wuert Papp. Genee, do hues s de dat Wuert Papp. A mir gefält dat eigentlech, datt mer wierklech dat Wuert kënne benotzen, well dat vill méi eng frëndschaftlech an léif Bezéiung zu Gott beschreift. Mee jo, wéi gesot, dono geet et eriwwer an eng Eluer an dann ass dat nächst ass dann, Gëff eis haut eist deeglecht Brout.
Geet Geet em Brout hei oder em wat geet et da lo wierklech hei? Also, wat mengt Gott dann domadder? Ech si Bäcker, ech hätt gären, datt dat eenzegt wat d'Leit all Dag brauchen, Brout ass. Mee ech mengen.
Dat wier net esou gesond. Jo, warscheinlech net. Ech ënnerschreiwen dat net. Iesst alleguer Brout, Leit. Iesst Brout. Mee ech mengen, dat wat domadder gemengt ass, Gëff eis haut dat wat mär brauchen. Also dat deeglecht Brout ass den den absolute Minimum vun deem, wat mer brauchen. An et ass esouwuel dat wéi och Frot fir déi banalste Saachen. Also heiansdo denke mer, jo okay, dat do ass elo fir d'Brout froen, dat ass elo e bëssen ze vill banal, dat ass einfach e bëssen ze kannereg. Natierlech kann ech och mäi Brout och einfach kafe goen oder esou, ne? Mee Gott seet, kommt bei mech, wierklech bei dee mat deene klengste Saachen, déi Der hutt, Der kënnt bei mech kommen an Der kënnt mech dat froen.
Also et geet éischter ëm Versuergung an ëm déi alltäglech Saachen. Et geet net wierklech ëm Brout, oder? Nee, also zum Deel kann et och ëm Brout goen, also jee nodeem a wéi enger Situatioun soss de bass. Da kënnt de Bäcker eraus.
Jo, nee, mee ech soe lo, also jee nodeem a wéi enger Situatioun dass de bass, heiansdo ass et dat wat s de brauchs ass Brout an a wann s du aarm bass, dann ass dat eeben dat wat wierklech néideg ass. Mee déi meescht vun eis Lëtzebuerger, et geet eis Gott sei Dank gutt. Wann ech Franzöisch soen, dann mengs de doran eescht, jo. Mee mir brauchen aner Saachen. Mee ganz éierlech, frot mech och fir déi klengste Saachen. Hutt dee Glawen an ärem Gebiet, dass esouguer fir déi klengste Saache mech kéint froen. An da kënnt eben dat, wat och ganz wichteg ass am Gebiet, an dat ass, dass mer bieden, A looss eis eis Schold, esou wéi mir och deenen dat erloossen, wat si eis schëlleg sinn. Ass en Puff, jo.
Mär froe Gott ëm Verzeiung vun de Sënnen, um et fir et anescht ze soen. Jo, genau. An dat ass eigentlech hei verbonnen domadder, dass mer soen, mär sinn och bereet, fir anere Leit ze verzeien. Jo, dat ass munchmol net esou einfach, mee et ass méiglech. Also, ech denken, dat ass den Haaptpunkt am Chrëschtentum, datt mir och aner Leit verzeien, datt mir aner Leit och gären hunn. Nächstenliebe. An ech denken, dat gëtt och an dësem Gebet einfach widderholl och. An et huet dann wahrscheinlech och eng Wichtigkeet, des Nächstenliebe an des Vergebung. Jo, mä eigentlech no deem Gebiet seet de Gott och, seet de Jesus och, Wann dir nämlech de Mënschen hir Iwwertriedunge verzeit, da verzeit ären himmlische Papp och iech. Wann dir de Mënschen hir Iwwertriedungen awer net verzeit, da verzeit äre Papp iech är Iwwertriedungen och net. An dat ass ee vun de Punkte wou ech soen, jo, wär dat elo falsch fir dat net ze bieden? Wär et elo ee falscht Gebiet, wat mir virdru gesot hunn, kann een och falsch bieden, wann een dat do net biet? An do ass dat wou ech soen, dat ass net falsch, mee wat ass den Zweck dobäi? Ass Ass den Zweck vun dengem Gebiet, fir bei Gott ze kommen an einfach nëmmen eppes vun Him ze kréien? Oder wëlls de bei Gott kommen a mat Him schwätzen, esou wéi ech mat där elo schwätzen, einfach iwwer iergendeen Thema schwätzen, an well ech déi Zäit mat Him verbrénge wëll? A wann dat esou ass, dass de sees, ech giff gäre mat Gott Zäit verbréngen, da seet hien, Okay. Mee da verzei awer och anere Leit dat, wat si där Falsches gemaach hunn. Net well hie seet, ech hätt dat gären esou, dat seet e vläicht och, mee einfach nëmme well et fir dech och gutt ass, fir dass du déi déi Laascht vun deem, wat wat s du géint deen aneren hues, dass du déi kanns lassloossen. A Gott ass deen, deen der domadder hëllefe kann.
Jo, also ech géif dat och esou gesinn. An ech wollt dann nach soen, datt Gott tatsächlech all Gebiet och héiert, Du hues elo dovunner geschwat, datt vläicht e puer Gebeter falsch wieren. Dat heescht awer net, datt Gott d'Gebet net héiert an och net, datt Gott seet, O, dat do Gebet, elo maachen ech meng Ouere komplett zou a wat, wat ass dat do dann hei an do? Esou, esou ass Gott net. Gott ass jo liebend, Gott ass e Gott vun der Léift. A Gott héiert och all eenzel Gebet, a Gott wiert dech och ni jugéieren fir e Gebet dat iergendwéi falsch formuléiert ass oder vläit net no déier Muster virlag ass. An dorëmser geet et jo guer net. D'Bibel seet, et ass just eng Mustervirlag, mee u sech ass et eng oppen Kommunikatioun zu Gott. A wann een e Gespréich hält mat enger Persoun, natierlech kann een och munchmol Feeler an engem Gespréich soen, munchmol kann een och tuddelen an hei an do, mee déi Persoun vis-à-vis vun dir jugéiert dech net, am beschte Fall. A wa mir dovunner ausginn, datt Gott wierklech liebend ass, datt Gott wierklech perfekt ass, Wäert Gott dech och net jugéieren. Yes, dat ass richteg. Dat ass e gudde Punkt, well eng Plaz, wou een immens vill Gebieder ka gesinn, ass an de Psalmen. Mir hunn d'Psalmen leider nach net op Lëtzebuergesch iwwersat, dowéinst sichen ech se elo eng Kéier op Däitsch no.
Dat kënnt nach. D'Lëtzebuergesch Iwwersetzung dauert awer nach e bëssen, géif ech soen. Loosst de Leit Zäit.
Do gëtt et an de Psalmen zum Beispill gëtt et de Psalm 23. Fir Leit, déi d'Bibel net dacks liesen, Dat hei ass e Psalm, wou wierklech immens vill Leit kennen an och gären auswenneg léieren an et ass ee schéine Psalm, dee beschreift, wéi schéin d'Bezéiung mat Gott ass. Ech liesen dat kuerz eng Kéier vir, Ein Psalm Davids, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. An e bëssen a där Richtung geet et weider. Dat ass och e Gebiet, dat ass een ee Gebiet, wou iwwert Gott schwätzt an wou et doriwwer schwätzt, wéi gutt d'Bezéiung mat Gott ass. Mee wéi s du elo gesot hues, et kann een och Saache bieden, wou ee villäicht denkt, oh, wann ech dat elo esou soen, gëtt Gott da rose mat mer oder ass hie beleidegt oder esou. D'Saach ass, Gott weess schonn, wat mer bieden, ier mer et bieden. Mir gesinn, wat an eisem Kapp virgeet. An dowéinst kënne mer esouguer mat him schwätzen iwwer Saache wéi, Ech si rosen mat där, Gott. Ech sinn traureg iwwer eppes, wat s du gemaach hues. Well hien et scho weess.
Well hien et scho weess a well hien och eng déck Haut huet, soen ech elo mol. Also hien Ass de Ree fir dat opzehuelen, an dat ass an deem Psalm direkt virdrun, gëtt dat e bëssen esou beschriwwen, an et ass nach eng Kéier ee Psalm vum David, also dat war en Mann, dee gäre mat Gott geschwat huet an him och Lidder geschriwwen huet an a gebiet huet, an dat ass wou déi meescht Psalmen och hierkommen. An ech liesen en net ganz vir, well en ass nach vill méi laang, mee ech liesen emol déi puer éischt Verse vir, an déi beschreiwe schonn e bësse méi eng aner, een anert Gefill iwwert déi Bezéiung mat Gott, Ein Psalm Davids vorzusingen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht, und des Nachts schweige ich auch nicht. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobe Israels. Also hei gesäis de, do ass ee Vers, deen, wou deen, deen dat schreift, wierklech verzweifelt ass an hien huet e bësse Beef mat Gott grad, muss ee bal soen. Also hien ass, hie géif elo net grad Bei hie goen an där Situatioun, wou grad ass, an dat soen, wat en a Psalm 23 gesot huet, wou e seet, Gott ass ewéi en Hiert an hie bréngt mech bei d'frëscht Waasser an alles. Also hie seet, Wou bass du, Gott? Firwat hues du mech verlooss? An dat ass awer an der Bibel, dat ass am Wuert vu Gott. Also ech mengen, dat ass, kann ee sécher soen, datt Gott eis invitéiert, Hei, där kënnt och esou mat mär schwätzen. Meng Fro ass da lo, Du hues dovunner geschwat, datt ee sech bei Gott ka beschwéieren, et kann een him alles soen, et kann ee säin, op Däitsch seet ee säin Häerz ausgiessen, et kann een, et kann een och him Merci soen, et kann een en och speziell Anlige froen. Awer meng eng Fro ass lo, wat, wat ass den Notzen vum Gebet? Firwat maache mir dat? An wat hunn ech dovunner? A wann ech mech zum Beispill als net spirituell identifizéieren. Schwätzen ech dann net mat mer selwer oder mat wiem schwätzen ech dann do? Well ech vläit dinn ech mech dann do e bësse schwéier. Wat bréngt mer déi ganz Saach? Wat bréngt mer déi ganz Saach a mat wiem schwätzen ech? Jo, also do, wéi gesot, Bieden ass schwätze mat Gott. Wann s du net gleefs, datt et Gott gëtt an datt Gott wëll, mat där eng Verbindung hunn, eng Bezéiung hunn, dann giff ech soen, mécht d'Gebiet net vill Sënn. Ech wëll d'Leit net decouragéieren fir ze bieden, et ass sécher gutt wann d'Leit probéieren ze bieden, mee wann s de da sees, jo ech sinn, ech si spirituell, mee ech gleewen net un ee Gott, dann ass d'Tatsaach erëm den Zweck verfeelt, giff ech soen. Ech géif dann awer soen, wann dat da kee Sënn mécht, F, Als Ongleewegen, firwat soll ech dann iwwerhaapt bieden? Oder ass Gott dann awer net vläit och méi no och bei den Ongleewegen? Zwar gleewen ech net drun, mee wéi eng Roll huet Gott dann do? An héiert hien och wann ech net wierklech do gleewe kann? Héiert hien dann och wierklech wat ech soen, och wann ech net gleewen? Definitiv, also ech gleewen definitiv, dass Gott dech héiert. Jo,
mee ech menge wierklech, dass Gebiet eppes ass, wat, wat fir Chrëschten ass oder fir Leit, déi wëlle mat Gott schwätzen. Et ass nämlech och esou, dass, dass Gott, wann s du Chrëscht gëss, da kriss du den Hellege Geescht. Den Hellege Geescht, dat ass vläicht erëm en Thema fir en anere Video, dat ass, jo, dat ass en Deel vun der Dräieenegkeet, also vu Gott de Papp, Gott de Fils, Jesus an den Hellege Geescht. Also hien leet een Deel vu sech an eis dranner an deen Hellege Geescht hëlleft eis och ze bieden. Dat ass och eng Plaz, déi mer och hunn an der Bibel. Dat fënnt een am Réimer 8. Do seet d'Bibel, Genee sou hëlleft de Geescht eis an eiser Schwächt, well mir wëssen net, wéi mir biede sollen, esou wéi et sech gehéiert. De Geescht selwer trëtt fir eis mat Gekéims an, dat net kann a Wierder gefaasst ginn. Also do steet, datt eis, mär Chrëschten, déi mer eng Verbindung mat Gott hunn, eng Hëllef kréie fir ze bieden. Wow, dat ass praktesch. Absolut, jo.
Dowéinst, ech gleewen, datt als Net-Chrëscht ass et absolut eng gutt Iddi ze bieden. Jo.
Mee wann s de elo frees, Wat ass den Zweck dobäi? Ech giff soe Bieden ass fir Chrëschte geduecht a fir mat Gott ze schwätzen. Dat heescht du muss fir d'éischt Chrëschte ginn fir kënnen ze bieden? Net fir kënnen ze bieden, nee. Du kanns gäre bieden och ouni Chrëscht ze sinn. Et ass dat wat ech virdru sot, et gëtt net wierklech falsch Bieden, mee d'Fro ass ëmmer wat ass den Zweck? Firwat schwätz du mat Gott wann s de net wëlls eng Bezéiung mat him hunn? Wanns du sees hei gott du bass mir egal ech wëll mäi liewe liewe wéi ech wëll mee du wëlls awer mat him schwätzen dowéinst denken ech mer et ass ee sënnlos et ass zwecklos. Ech géif dann éischter soen dat ass wéis de schon gesot hues virdrun dass éischter wann d'Leit eppes froen awer kéng wierklech eng Bezéiung zu Gott hunn. Si froe Gott fir iergendeppes, mee wëllen awer och net iergewéi an déi Gemeinschaft mat Gott kommen. Jo, ech mengen, do ass dat, wou eben dat mat deem Gott eppes bieden, also eppes vun Him erfroen, wou eben déi, dat falscht Bild hierkënnt. Also mär gesinn d'Bieden ëmmer als eppes vun, Ech gi bei Gott, well ech gären eppes hätt. Gott ass e bëssen esou dee Gedrénksautomat, wou ech einfach dat kréie wat ech gären hätt. Den Genie.
Den Genie, genee.
Den Genie ass e gutt Beispill, jo. Ech hu meng dräi Wënsch souzesoen. Dräi Wënsch. An dat ass dat, wou een an der Bibel eben och, an de Psalmen, wéi gesot, virdru liest, oder och an deem Gebiet, wat de Jesus eis gëtt als Schema, gëtt dat gewisen, dass et net dorëms geet, oder net nëmmen dorëms geet, mee och meng ëm déi Bezéiung, an dass mer mat Gott schwätzen iwwert wat mär gäre wëllen an der Zukunft maachen, wéi eisen Dag ausgesinn huet, an och ganz wichteg, net nëmme Gott froe fir Saachen déi ech gären hätt, mee Gott bieden ëm aner Leit. An dat ass eppes wat immens wichteg ass, dat hunn ech perséinlech schonn vill Erfarunge gemaach. Eng Saach zum Beispill, ech hat dann Leit am Liewen, déi ech net konnt leiden. Ee Franséischproff, ech soe lo keen Numm, mat deem ech einfach guer net eens gi sinn. An ech hu geduecht, ah, dat ass net an der Rei, datt ech deen esou krass net leide kann. Ech géif elo net soen, haassen, dat wär wierklech krass, mee einfach, ech konnt en net ausstoen. Vläicht ass ausstoen nach méi krass wéi haassen, mee. An ech hu geduecht, okay, wat maan ech elo domadder? An ech hunn einfach ugefaangen, fir hien ze bieden. Net ze bieden hei hëlleft dass hee méi cool gëtt oder dass him dat alles oder sou, mee ech biede lo fir dass et seng Gesondheet, fir seng Famill, wat och ëmmer a sengem Liewe grad lass ass, mat deem hien net eens gëtt an ech hunn dat gebiet an ech hu gespuert dass dat och mär gehollef huet, dass ech op eemol deen dee Mann an engem anere Liicht gesinn hunn an dass ech mech besser him vis-à-vis gefillt hunn. Also dat heescht Gebiet ass net nëmme fir sech selwer, Gebiet ass dann och fir aner Leit? Absolut, jo, jo, ganz genee. Et ass, et ass ganz wichteg an dat ass och eppes wat ee vill an der Bibel liest, dass ee fir aner Leit biet. Dat ass och eppes wat een als Chrëscht reegelméisseg mécht, och fir Leit an dengem Liewe, Leit wou s de villäicht net, Giffs denken, mär ginn ëmmer erëm erausgefuerdert fir fir eise Paschtouer ze bieden, wou ee jo denkt, jo mee dat ass en hellege Mann, dee brauch kee Gebiet, genee, dee brauch Gott net oder deen huet Gott schonn. Dorëms geet et guer net, et geet dorëms, datt mer bei Gott komme mat deene Saachen, déi eis um Häerze leien. Ka Gott dann och meng déifste Wënsch erfëllen? Zum Beispill, ech hätt gär en décke Ferrari oder ech hätt gär eng Frëndin oder en déckt Haus an esou. Ka Gott dat maachen?
En ass jo Gott. Jo.
Kuerz Äntwert, Jo, Gott kann dat maachen, absolut.
Ok Äddi, dat war et. Ciao.
Jo, nee, Gott kann dat maachen, absolut. Gott huet d'Welt erschaf, Gott huet alles gemaach, och déi Saachen, wou mär gären hätten, huet hie gemaach. Esou, jo, e schéinen Auto, eng schéi Fra oder wat och ëmmer. Dat kann hien eis ginn. Mee do komme mer erëm op déi Saach vun, Wéi ass deng Bezéiung mat Gott? Et steet an der Bibel, Et steet an der Bibel, Wann där bei Gott kommt an hie fir eppes frot, da kritt där dat. An da kanns du elo soen, Jo, okay, ech hunn fir en Auto gefrot, wou bleift deen? Wou ass mäin Auto? Voilà, wou bleift deen?
Mee dat ass eben déi Saach, wou een och seet, dass mer sollen am Numm vu Gott bieden. An dat bedeit, dass mer dat bieden, net wat Mär perséinlech menge wat eis fir eis gutt wär, mee mär léieren esou ze bieden an et, mär léieren wéi Gott eist Liewe gesäit an Hee weess wat wierklech gutt fir eis ass. Hee weess scho wat mär brauchen ier mer et bieden. Also et ka gutt sinn, datt mer elo bei Hie kommen a soen, Hei ech hätt elo gären Ech soe lo mol eppes wat net esou materiell ass ewéi ech hätt gären e gudden Auto oder esou, mee ech hätt gären eng nei Aarbecht oder esou, an datt ech mat deem Gebiet bei hie kommen an du mengs, jo ok, et ass definitiv dat wat ech elo grad brauch, mee Gott seet villäicht, am Moment ass et net dat wat s de brauchs, ech ginn der dat wat s de wierklech brauchs. An dat ass dat wat hien eis schenke wëll.
Ech denken och gelies ze hunn an der Bibel, Datt de Kinnek Solomon, deen huet Gott gefrot em Wäisheet, e wollt, e wollt méi wëssen, a Gott huet him da gesot, Ech ginn dir Wäisheet, mee well s de dat gefrot hues, a well ech sou zefridden mat dengem Gebeet sinn, wëll ech dir nach e bësse méi ginn. Gott seegent ons nach méi, och, och wa mir denken, Gott héiert ons net, oder wa mir soen, Ech hätt gär dat a sou weider. Gott weess scho wat mir wëllen a Gott ass och oppen derfir fir ons Wënsch och ze akzeptéieren. Gott seet net, nëmme well et net a mengem Wëllen ass, héieren ech et net, mee hien hätt gär spezifesch Saachen awer vun ons. Also Gott ass net einfach Een deen en Zaubersproch erfëllt oder soen ech mol einfach wéi den Genie. En erfëllt net einfach iergendeppes, en erfëllt schonn konkret a senger Iddi an a sengem Wëllen. Yes, genee.
An déi aner Saach mat deem, fir zréckzekommen op dat Vaterunser, Wéi gesot, mir hunn dat auslännesch geléiert a mir hunn dat och dem Briozetterech zum Beispill gebiet. An et ass jo och net falsch, nach eng Kéier, et ass net falsch, dat ze bieden. Et ass jo genee dat, wat de Jesus eis gesot huet. Soll ech elo all Dag bieden?
Jo, absolutt, wann s du dat fäerdegbréngs, fir et all Kéiers eescht ze mengen. Also net einfach nëmme erofzeleieren, dann absolut, dann da kanns de dat esou maachen. An ech mengen, et ass och dat, wat mer heiansdo gesot kréien, wa mer an d'Beicht ginn, Géi lo, du hues dat an dat gesënnegt, géi lo heem a biet, ech weess net, zéng Mol, zéng Mol däers Mol, de Vaterunser, wat och ëmmer, d'Vaterunser. Ech mengen net, datt dat all Kéiers ganz eescht mengen. An Tatsaach, genee op där selwechter Plaz am Mathias, just virundeems de Jesus iwwert dat Gebiet schwätzt, da seet heen, Wann dir biet, da babbelt net an engem Stéck dat nämmlecht, esou wéi d'Net-Judden dat maachen. Si mengen nämlech, datt si erhéiert ginn, well si vill geschwat hunn. Maacht et net esou wéi si. Also geet et net drëms, vill ze schwätzen, wéi ech dat verstan hunn, mee méi ëm eng Echtheet, ëm eng Éierlechkeet, déi een an d'Gebiet draleet. Ne? Genee dat. An du mengs och, jo, okay, dat Gebiet ass gutt, mee eigentlech ass et e Schema a mir kënnen zu Gott schwätzen, wéi mer wëllen, soen ech emol, mee dat wichteg ass, dass mer et, dass mer eescht nach mat deem schwätzen. Wann s, wann s du sees, hei, Joël, ech géif elo gäre mat där eppes drénke goen, da léieren ech net am Viraus, wat ech elo zu där soe während deem s mir eppes drénken. Da gëf, gëf, giff dat Gespréich fir dech sech komesch ufille, jo, wat, kanns du einfach normal mat mär schwätzen, wann ech gelift, an net einfach iergendeppes ausgewen, auswenneg geléiertes. Ok, dat Fir zesummenzefaassen also, geet et net drëms einfach laang ze bieden an iergendeppes ze bieden oder widderhuelt iergendeppes ze bieden. Natierlech kann een dat Muster benotzen, de Vater Unser kann ee benotzen, mee et geet méi drëms eng éierlech Bezéiung ze hunn an och éierlech Motiver derhannert ze hunn. An da géif ech och soen, datt Gott och Gebeeter erfëllt. an och, wéi s de sees, net nëmmen héiert, mee wierklech erhéiert. An dat ass och déi Gebetserfëllung. A meng Fro ass da elo, Has du och schonn esou eng Gebetserhéierung gehat a wéi huet déi da sou konkret ausgesinn?
Ech mengen, do ass eng witzeg Geschicht, wou, et sinn natierlech vill Saachen, wou Leit soen, Hei, do huet Gott mäi Gebiet erhéiert. Wou een als Net-Chrëscht vläicht seet, Ja, dat war elo Zoufall oder dat hätt och kënnen anescht geschéien oder esou, ne? Mee do ass eng Saach, wou fir mech zimlech offensichtlech war. Ech hat, ech si wéi gesot Bäcker an ech hu mat mengem Brudder zesummen e Kuch geliwwert an hien ass do iwwer eng Knubbel gefuer op der Strooss, vill ze séier. An hie op der Säit stoe bliwwen a mir gesot, Dee Koch ass vreckt. Also wann s de ze séier fiers bei esou engem Koch, dann deen iwwerlieft dat net. An ech hu séier, ech hu séier gebiet, ech hu gebiet, Gott, wann ech gift hëllef, datt dee Koch elo net futti ass, mir kënnen dee elo esou séier net reparéieren an nei maachen, hëllef wann ech giff, datt dat, datt näischt geschitt ass. An et war witzeg, well mir sinn dann, wéi gesot, stoe bliwwen, hannen d'Mall opgemaach an mäi Brudder huet d'Këscht opgemaach, wou de Kuch dra war, an et war näischt, et ass näischt, mol net déi klengste Blumm erofgefall. An et ass natierlech, elo seet ee sech, jo ok, et war einfach Zoufall, mee wann een derbäi gewiescht wär, wéi de Knubbel war, also et war wierklech eng anstänneg. An et war esou offensichtlech, dass dat do net logesch, net natierlech war, dass mäi Brudder sech ëmgedréint huet bei mech a gesot huet, Hues du gebiet? Well hie geduecht huet, Okay, dat do ka lo net anescht gewiescht sinn. An dat war einfach eng Gebiertserhéierung, wou ech geduecht hunn, Dat ass ganz kloer, Gott huet dat erhéiert. Jo, also ech géif dann och soen, datt vill Leit natierlech Gott och als Zoufall ofdoen. Wéi gees du domadder ëm, elo och natierlech net fir ze wäit doranner ze goen, mee wéi gees du konkret domat ëm, wa Leit dir soen, dat wier elo einfach nëmmen en Zoufall gewiescht, esou eppes wéi Gott gëtt et net? Wat ass deng direkt Äntwert? Ech mengen, wann een elo ëm. Saache biet, déi ee lo konkret hei op der Äerd gesäit. Do kann et séier geschéien, datt iergendee kënnt a seet, jo okay, mee dat war Zoufall, jo okay, mee dat hues de da selwer erschafft oder esou, ah, esou Saachen. Also giff ech einfach soen, wann s du esou denks, datt s de denks, okay, dat ass net Gott oder et gëtt och kee Gott, da giff ech dech erausfuerderen a soen, Biert du, an zwar biert dorëms dass heen. Probéier selwer.
Yes, biert dorëms dass heen sech der weist. Genau. An do gëtt et vill Leit vun deenen ech schon héieren hunn déi dat eeschthaft gebiert hunn. Genau. An déi dann och am a Gott sengem Wuert an der Bibel gesicht hunn an déi gemierkt hunn Do ass eppes. Do ass eppes. An et ass villäicht net eppes, wat ech ka wëssenschaftlech beweisen. Et ass och net eppes, wat ech elo ka konkret weisen, wéi e Kuch, deen net vreckt gaangen ass, oder, jo, wann een elo wiert, hei mat ass Feier vum Himmel fält oder esou eppes, ne? Mee et ass eppes, wat s du perséinlech kanns erliewen. An, jo, wann s du sees, ech, et gëtt kee Gott, ech gleewen dat net, dann ass dat ok. Mee ech giff dech erausfuerderen a soen, probéier et aus. Schwätz mat Gott, hee waart op dech. An et steet och an der Bibel, wann s du uklapps, da mécht heen d'Dier op. An dat ass genee dat, wat s de mam Gebiet méchs. An da wëll heen erakommen a mat där zesummen Zäit verbréngen.
Ech denken, du has keng Froe méi. Dat ass e flotte Moment, fir ofzeschléissen. Jo, géi ech och soen. An der Rei.
Salut! Villmools Merci dass de bis zum Schluss nogelauschtert hues. Wann et dech interesséiert fir nach esou Videoen ze gesi kanns de gären abonéieren an och gären däi Kommentar dozou schreiwen wat s du zu deem Thema hëlls. Wann s de bis zum Schluss nogelauschtert hues, dann interesséiert et dech villäicht och fir e bësse méi déif an d'Bibel eranzetauchen. Do kann ech gären de Podcast D'Bibel seet wat virschloen. Dee fënnt een och op Spotify an op Youtube a verschidden aner Plazen. Op deem Podcast ginn se e bësse méi intensiv an d'Bibel eran a probéieren ze erklären, wat dat alles bedeit, wat an der Bibel steet.